Merheba temaşevan û guhdarvanên Ercayî. Em bi vîdeoyekî nû li pêş berî we ne. Babeta vîdeoya me hîv e, ango peyka cîhana me. Ka bên û guhên xwe bidin me, em ji we re behsa hîvê bikin. Peyka cîhanê ya xwezayî tenê hîv e. Di nav rojbendê de hîv peyka pêncemîn a xwezayî ye. Dûrahiya di navbera navendên hîv û cîhanê de sê sed û heştê û çar hezar û çar sed û sê kîlometre ye. Ango ji nêveşkêla cîhanê nêzîkî sî qatî zêdetir e. Nîveşkêla hîvê sê hezar û çar sed û heftê û çar e. Ev ji nîveşkêla cîhanê ji çaryekek hindek zêdetir e. Her wiha Qebereya Hîvê teqabûlê li sedan duduyê Qebereya Cîhanê dike. Girseya wê ji Girseya Cîhanê nêzîkî heştê û yek bêhnog sê qat biçûktir e. Li ser rûyê wê bandora kêşegirseyê li gor rakêşa nêzîkî sedan hevde ye. Hey, zîvireke li dora cîhanê di bîst û heft roj û heft saetan de temam dike. Di encama guherîna perîyodên hîv û tavê, cîhan bîst û neh xal pênc rojan de bi dûbareyî qonaxên hîvê diafirîne. Ka em bala xwe bidinê bêhîva me çawa pêk hatiye? Rojbenda me nêzîkî beriya çar bêhnob şeş milyar sal ewil pêk hatiye. Lê belê ev pêkhatin helbet di cih de nehat jiyîn. Di rojbendê de dema ewil li derdora tava ku hê nû pêk hatibû Gelek asteroîd û pêşkestêr di rêgehên ketober û rewşeke zîvir de bûn. Ji ber ketobariya van rêgehan gelek lihevketin û parçebûn pêk dihatin. Di nav vê tevliheviyê de cismên asîmanî bi awayekî nesekan li hev ketin û bûniyek. Di encama vê de jî cîhan di rêgeyeke binîzam de pêk hat. Lêhê bi şîpên lav û agir ve tijî bû. Lê bi afirîna cîhanê ve her tişt binîzamtir nebû. Li gor teoriyê nêzikî Çar xal pênc milyar sal ewiltir, pêşkes tirkeke bi navê Tehiya ku bi qasî Marsê bû li cîhanê ket û parçeyên zinarên yên dêwendam li fezayê belav bûn. Li jêrê hûn dikarin vê lihevketinê bibînin. Hîv. Cisma asîmanî ya yekem e ku mirov peyayê li ser rûyê wê dibe û bi rê ve diçe. Peyka çêkerî ya yekem ku ji rê kesê xelas bûye derketiye fezayê û li nêzîkî hîlê derbas bûye peyka Yekîtiya Sovyetê ya bi navê Luna yek e. Camida çêker ku tûşî heyvê hatiye Yekem, pêka Yekîtiya Sovyetê bi navê Luna Dudu ye. Rûyê hîvê ya ku tê dîtin jî ji aliyê Luna sê ve wêneyên wê hatine girtin. Ev her sê pêk jî di sala hezar û neh sed û pêncî û nehan de ber bi fezayê ve hatine şandin. Cara yekem bi awayekî nermî li ser rûyê hîvê lûna nehe û peyka ku bêyî însan ketiye rêgeha hîvê jî lûna dehe. Ev her du peyk jî di sala hezar û neh sed û şêst û şeşan de ber bi fezayê ve hatine şandin.

Programa ABD ya bi navê Apollo di navbera salên hezar û neh sed û şêst û neh û hezar û neh sed û heftê û duduyan de bi şeş têketinên serkeftî ve heta roja îro programa bi mirov û serkeftî ya yekem e. Bi qedandina programa Apollo ve lêkolînên mirovan ya rasterast li ser rûyê hîvê jî bi dawî bû. Li ser rûyê hîvê zûngek bi navê fîlozofê kurd Ebû Elfîda ye. Ka bên em bala xwe bidin du rûyên heyvê. Hîv di rêgeha cîhanê de bi cîhanê re heman demî de rê digire. Ango her dem rûyê wê li aliyê cîhanê ye. Di destpêka pêkhatina hîvê de zî vira hîvê ber bi hêdîbûnê ve çû. Di encama xwetêdanê de bi sedema girseya cîhanê keş û vekêş pêk hatin. Her wiha hîv cihê xwe yê îroyîn west ra. Demên gelek paştir hîv bêhtir zû dizîvirî. Tûmika keş û vekêşê beriya xeta cîhan û hîvê dizîvirî. Lewra tûmikên keşûvekêşê bi têra xwe zû bi cîhanê re di heman demî de nedikarî rê bigire. Ji ber van torkên ku ji vê xetê derketin hîv girantir û hêdîtir bû. Fetla hîvê dema ku bi qasî zîvira rêgeha girantir bû, Tomika keşûvekê jî tam hat hemberî cîhanê û bi vê sedemê Thor ji holê wan dabû. Ji ber vê sedemê hîv di zîvira ku li dora cîhanê dizîvir e, di heman demê de li dora xwe jî dizîvir e. Her wiha rûyê hîvê her dem li aliyê cîhanê ye. Bi sedema guhertina qiraçên biçûk ve ku hîv tê xuyanî ji sedan pêncî û nehê hîvê em dibînin. Rûyê hîvê ku li aliyê cîhanê dinihêre rûyê wê ya diyar e. Rûyê ku nayê xuyan jî bi têgeha rûyê dîkê tê binavkirin. Rûyê dîkê divê bi rûyê tarî ve neyê tevlî hevkirin. Rûyê hîvê ya tarî ew nîvka da ku ji aliyê tavê ve tu car nayê ronî kirinê ye. Di mehê de carek ev nîvka di sefheya hîva nû de dibe rûyê hîvê yê xuya. Wêneyê rûyê hîvê ya dikê carê yekem di sala hezar û neh sed û pêncî û nehan de ji aliyê hilkolana Sovyeta Luna sê ve hatiye girtin. Ji taybetiyên rûyê hîvê yê dikê yek jî hema hema qet tunebûna behre hîvan e. Hîva super çi ye? Ka em bala xwe bidinê. Ji ber rêgeha cîhanê ya elîptîk dûrahiya di navbera cîhan û hîvê de diguhere. Hîv, cihê ku herî nêzîkî cîhanê dibe, rewşeke gêseyeke mezin û ronak digire. Hîv di heman erdhêzê de dûrahiya di navbera xwe û cîhanê de berjêrî sê sed û pêncî û pênc hezar kîlometreyan dike. Di cihê ku herî dûr e ango Erdûrê de ev dûrahî derdikeve çar sed û pênc kîlometreyan. Dûrahiya asayik û di navbera cîhan û hêvê de ji sê sed û heşt û çar hezar û çar sed kîlometre ye. Tebaba dûrketina hîvê. Peyka me ya yekane hîv her sal ji gerstêrka me sê xal heşt santîmetre dûr dikeve. Sedema vê dûrketinê jî ev e. Qismeke enerjiya ji ber zîvira cîhanê ku derdikeve holê bi girsekêşeyê ve û pişpişên keşûvekêşan ve tê veguhestin. Pişpişên keşûvekêşan hindek enerjî ji hîvê re dişînin û bi vî awayî hîvê ber bi navenda rêgeheke jortir ve deq dide. Em dikarin vê bûyerê bişîbînin qeredolaban. Dema kes li qeredolaban siwar dibin û dizîvirin di heman demî de xwe teriqî hîs dikin. Ev dişibin hev. Ka îcabên em bala xwe bidin heke Ku hîv nebûya, ango tu nebûya dê wê çi encaman bi xwe re bîne. Sedema yekem a herî girîng, keşûvekêşên li dinyayê divê tenê tav bûya. Her wiha dê roj di nav demê de dirêj bûbûya lê li gor niha derengtir yê ev bûyer pêk bihata. Lêkolînên di vê mijarê de derdixin holê ku heger hîv nebûya tu îroyîn de dirêjahiya rojê nêzîkî heşt saetan bûya. Bi vegotineke din cîhan li dor mîhwera xwe li gor îroyîn dê sê qat zûtir bizîviriya. Zîvira gerestêrkeke li dorxwe jiya îro lezgîntir bûya. Dibe ku bayên li ser rûyê erdê jî bi tundtir bûna. Ji ber vê sedemê heger hîv nebûya bayên ku di navbera hêlên rojava û rojhilatê de tên dê bi tundtir bûna. Guherîna germahiya di navbera hewa, behr û bejayiyan ango pazdeh mînan de dê zîtûr pêk bihata. Bandoreke hîvê ku li ser cîhanê heye jî ev e. Şewqa ronahiya ku ji tavê tê dide cîhanê, bi vê bûyerê hindek cîhan germ dike û hindek jî cîhanê ronî dike. Ji ber vê sedemê heger hîv nebûya dê şev tarîtir û rûyê erdê jî ji îroyên hindek sartir bûya. Ji bilî vê hîv ji bo rijyarên ku di valahiya fezayê de digerin jî peywireke mertalî dibîne. Heger. Heyv nebûya dibe ku zêdetir rijar biketina li ser rûyê erdê. Bi qasî ku agahiyên di derbarê hêvê de li ber destê me hene, ew qas jî nîn in. Her kerestêrkek li gor xwe xwedî taybetiyan e. Ji bo cîhana me jî hîv xwedî cihekî taybet û girîng e. Belê bi qasî ji destê me hat me behsa hîvê ji we re kir. Ji bo temaşekirina we em wek Kurdî Space spasiyê xwe dikin. Heta vîdeoyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de.